Eh, u Byron Camilleri kellu l-pulizija, kellu s-soldati, insomma, għamel ħafna ġid bil-Ministeru. Li fotih il-film li radak il-soldati. Ejja, veru.
Eh, ma ħanajlek biex jurina illi u mux bahar tal-blazzi bis, sam bidda kastijaw. Saw għamel, saw għamel. Eh? Issa mbat Owen Bonnici eh, ġoħ f'saqaħi u fideh ma nafx kif tgħidha il-lens u l-artijiet tal-gvern. Tajjeb, għax meta jkollok il-lens fidejk, f'saqajk. Iżom sarek mal-art. Ah. Issa, mbagħad Zrinzo għandu fidejh issa li ju funds, il-fondi li aħna nieħdu minn l-Unjoni, u Zrinzo qiegħ noħtu kemm nistgħu tajjeb. U għandu fidejh ukoll biċċa xogħol jibsa li jara li dak kollu li wedu Labour fil-manifesto elettorali iseħħ sal-elezzjoni li jmiss. Issa, mbagħad għandek il-konsumaturi, il-konsumaturi rridu jmorru għand endi allura xi sewġi risma. U tajba, ta' xogħol jgħidulu NDD, NDD, NDD, NDD, Ħa nibdew niżolqu fin-niexef, għadna laqas bdejna, ħa mmorru naraw ġo xuxon x'qegħdin jagħmlu bħalissa. Ivor Isuja for Love Island. Hello, jena xammula u jena nazjonalist u ħana l kedda biex tiġi fuq din il-Love Island għax bħal kemun għamluwa. Ma l-għu t-tapplika ma t-ġuħx permess, sa taħt il-lejba biex ġuħx permess taf kif innuma L-affarijiet. Le, mhux veru skont il-mama aħna tal-label kollox kif suppost nagħmlu. Iwek taj ġo xammak. Issa għat inti għamlu, għax issa aħna rridu nsibu l-girls. Sa' minn ħobbom fil-girls.
Ma tħobbhomx il-gay? Ma. Ma jaħseb inti gay. Taħseb?
Mm. U kif tinduna jekk intix gay jew le? Għax inti qed tħobbhom il-gay joġbuk? Le, ma nħobbhomx imma joġbuni. Eh, joġbuk, mela. Mm. U x'tib ta' gay toġbok?

Nisma, immorru, immorru mal-pool emmek fil-għel. Ma nafx nom. Għasim ma nafx nom. Iva, mint laburist. Inti l ħajtek tkun taħt li ma tarġa titlaw tirbaħ l-elezzjoni. Aħninna fil-qeħ ma nafx kemm ma nistawx nitilaw fil-weġ. Ejja, sanġibu tajja, ejja, ejja,
U lura minn Love Island, ħbib tagħna. Simmaġina nagħmlu Love Island il-politiċi. Ma tistax, ma tistax. Stax għalix. Għax iġi Hate Island għax għaw, jgħamlu l-xurxin. U nistħajilkom, hmm. issaqsuni xamilt bil-ger ta' Hamrun

Minflok ngħid il-flus, spiċċajt tlift three euros, imma mbagħad jiena ma waqaftx hemm u komplejt. Kellna xi ritratti, printajnihom, iddubbajna xi frames, iffirmajnihom jiena u Sander, beħħejnihom u għamilna l-flus. U bdew dejħlin il-flus u mbagħad għad x'nagħmel? Ħa nixtri drinks. Xtrajt id-drinks, kisħin, drink tipiku Malti, u mort, mort biex it-turisti issa jikkontribwixxu wkoll, però qed ngħidilkom jien, it-turisti għamilin m'hawnx. Ma qtajtx qalbi. U mbagħad mort u xtrajt il-pasti. Il-pasti qassamthom biċċiet żgħar, mort il-Birgu u n-nies tal-Birgu kienu verament ġenerużi u ġbart is-somma ta' 39 ewro. Li mbagħad ġitni l-idea li ndobha Gert tal-Ħamrun mingħand Ian. Ian iffirmaħu li mingħand il-players kollha jiena mort għand Joseph Portelli u ffirmaħu li wkoll inċidentalment fil-lejl illi l-Ħamrun rebħu l-Premier League. Dak il-Ger Issa spiċċa għand dan. Però kemm ġbart flus minn dak il-ger illi dejjem ngħidu li ħa jmorru għal Puttinu, ħa ngħidilkom darb'oħra meta nurukom il-feature. U sadanittant intkom ibqgħu issuġġerixxu affarijiet ta' jiena kif ħa nibqa' nkabbar il-flus biex sal-aħħar ta' Settembru nagħtu donazzjoni xierqa lil Puttinu. Tajjeb, dak kien kollox għallum, sinjuri, niltaqgħu għada.